chinsemo chia County Assembly, na amoonchoreru ao aokonyaraga kobakonyara gokorwa egati yabo gochenchia omonogeri bw'ebunge eyio korwa Enock Okeero gochia ase oyokabere omw'MCA bwe ward ya Ekerenyo Thadius Nyabaro na konyara komorusia omomajority leader bwe Assembly eyio oyio orenge Abel Mose korwa ase ekiama kia UPA na konyara komoa George Morara oyio ore ekiama kia ODM. Nigo rituko ria igoro ase egeikaro kiabeto ekonyara gokorekana ase amagochi ya Assembly. Babe tibakonyara gwesokia na konyara gokwaneranene mono igoro y'emeroberi babe egetomwa koyiga konyara kweneki buna amagendero abere akonyara komoikera omwanainchi o kawaida ime y'Ekaunti ya Nyamira. Egati ya babere babe tibakonyara gokwana na oyo okabeire omomajority leader bw'ebunge eyio gose omorai bw'abange. Abel Musasikiri atebirie buna ebina biria abegete ase ekegambero kia Nairobi are mono gekonyara komoirania koba buna omorai bw'abange ase ebunge eyio obeire gakonyara kogetugutera are. na obeire agotiga siasa enyinge, eria abe akonyara gokorera abanto amagenderero. Nonya nigo chingaki echi echi abaga abarai bande babete bakonyara komosiira egati yabo. Omwemsiya bw'ewodi ya Nyamira Township, Duke Masira nigo abeire akonyara komomochia omogavana bw'ecounty ya Nyamira, omosike Amos Kimo Omonyali. Basikire akonyara komoteebia buna, gose abaire bakonyara komosaba buna abaiga akonyara kwerusanani korwa ase oboraai nobokoreri bw'ecounty assembly. Asikeri bateebire buna banyare kobatiga erio babe bakonyara gokora amoonchorero ao ao Koreng'ana ne richiiko ase chigasi chiria isato baire chire Registration, Representation amo na Legislation na Oversight.
Oyokabaire omonogeri bw'ebunge ya Nyamira Abel Mose inse y'ekeombe kia United Progressive Alliance, UPA, nigo erusirie ase ekesi kiabegetwe bosio bw'ekegambero ekenene aaria Nairobi, Ekio kiarenge mamincha y'okoroisigwa ase ekerogo ekio nabare abange ase ebungo eyio. Aya nigo agocha amagega y'abana chi'ebiina baria bakoringoria na kogorora amang'ana y'ebiama gwanchera nobochori bw'omoemisia obogichora George Morara bw'ekeombe kia ODM abwo nomoteneneri bw'abange omochore. Rero iga natebire na ase giesikeri kia appeal am not part to it. I've withdrawn my name from there Naende ngosaba ng'a as the party yaito ya UPA, tobwaterane amo n'omogavana oito na abasike bonsi ase Assembly, torete omorembe ase omwaka oyo omonyia. Gokwana nabariki Abel nigo atebire buna ekerenga kiaye nokoirania omorembe ase ebunge eyio ase aboririe aba MCA baria nabarobwo bare mamencha noborai bw'ebunge eyio bairane erio bakore emeremo amo. Gento togoteba ng'a ebina bire kotini, bono togoteba ng'a ebina kera omonto arusie ebina biaye. Inche buna ekina giachete gia appeal ki'oboriri o majority, rero iga ngoakikishera abanto baito ba Nyamira entagete omorembe Nyamira abanto baito bakorerwe egasi. Ebirogo mbigotokonya Egento toganetie abanainchi bakorwe egasi, negento toganetie nomorembe ase County Assembly ase Nyamira. Aba MCA baria bonsi bare isuko inchwe Assembly Nyamira, mwensipe report tochake egasi amo erinde tonyare gosuka onye kende keroro tiga toisana ase buna abanto bachorire toorokie amasikani ase abanto tokorara. Tonyare gokwanerana, tonyare koigwanana erinde tonyare gosukani motwe. Oyio ore ache asembli, ekesi kia Okello na ekesi kia Nyabaro obo speaker, mbogotogera na ntogenderere asembli. Onye barobwo ekesi bikogenderera kotini, tiga bigenderere kotini, lakini asembli esikwe. Ase ensemo ende omogavana o Nyamira Amos Nyaribo nigo agoisigwe ase ogoswana noboraai bw'ebunge eyio, na gotaikerania emeroberio eria abwenerete ase bakogeikeria oboraai bwaye. Ntagete kweraneria omosike abe ring'ana mbuya mono ase esitepu eye. Naende ase amasikani ayio nabo ntagete kera omonto oyo naintwe ochoretwe n'abaraai, anche naende ng'a ekero abaraai bagochorete bakobwatokire, ancha naye orare agwo. Bono ekero nkororana naende n'omosike oo His Excellency the Governor otagete gwesoyia ase obogambi bwaito bwa eAssembly, ng'a ng'a ore okeire otaiyo ng'a ntokonyora omorembe, ekero tata kwabutete Doctor Ombaati, ase obwate chinguru kekatiba, Nobody asked you? Ombati bono oga ko igo ogasereti, omwana onde arasire risiko, naende tochi konya konyora obokongu bw'okomoika kaa. Ore taiyo okoboria, abana ninyigwete nkoresign bagasaine, meaning ng'a nonya na oborae bwao bwabeire obokong'u. So naintwe nabo totagete koboria ng'a buna eyase emburi, otatochorera bono omospika. Inki omosike his excellency otagete gwechandera gwesoi ase egento getagobirong'eti, ng'a bono orinete mpaka abakori egasi be county yase emburi omoshahara in the name of ng'a omosike okeirwe. Okeirwe nintwe twamochorete, eh. Okello intwe twamochorete, naende twaikire twatebire ng'a asuka ake nonde aratoore aa. Insurance bono iga aba mca na aba staff ye county assembly we don't have. So omochara ntwana korora na intwe iga tokoigwa. So no intwe bono naki totagete goteba ng'a bono gochakera bono kogenderera omosike his excellency ntwataka gotiga ng'a bono intwe ntotagete kona kominyokani. Tiga torore ng'a naki tokoreta amagenderero abe. Ebira gitano twachanga chibesa buna aba mca, chibesa echiao chia flagship project intwe ntwane komanya nki ogocha gwakorera. Torora ng'a kwabekire office ya gavana nkoerere, Gento giasirwa ngakwa agatebete kare kare noe tari namarabo okwamabariri okorora aye omoire nse, na monto onde bwensi bono ogokagera ng'a ase emburi nekare ing'ao, ase emburi ya Nyamira neyemo eye.
Korepotera Kisii TV korwa ase ekaunti ya Nyamira, inche Yvonne Moriasi.